Um südleche Rand vu Jonglënster ass d'Fondatioun zanter Mëtt den Achtcher Joren am Besëtz vun engem 7 Hektar groussem zesummenhängendem Naturschutzgebitt op der Weimerecht, op deem opgrond vu senger Lag a senger Beschafenheet iwwer d'Joerzéngten e wäertvollen Dréchewisebiotop entstanen ass. Den Terrain ass esou kromm a gebockelegt, dat en op ville Plazen eben net mat grousse Maschinnen ze befueren ass an dowéinst war en am Fong fir eng Intensivéierung ni wierklech interessant. An dann kënnt en zweete wichtegen Aspekt dozou, Mir leie mat dësen Terrainen direkt ënnerhalb vum Bësch, dat heescht de ganze Plateau hei vun der Weimerecht ass Bëschgebitt, soudatt mer am Fong keng Dünger oder Nährstoffanträg, keen Afloss hunn vun landwirtschaftleche Flächen, déi elo giffen uewendriwwer leien. Dat ass e Problem, dee mer op villen anere Siten hunn. Hei ass et souzesoen de Bësch, e Stéck wäit de Garant dofir, och wierklech déi Vilfalt, déi mer säit laangem hei hunn, och wierklech mat deeër Gestioun, déi och stattfënnt, eben halen ze kënnen. Mir hunn hei a Land, dee steet, dat sinn déi giel Bléien, eng Pflanz, déi fir vill Päiperleken immens attraktiv ass. Mär hunn deelweis och hei Tausendgüldenkraut, mär hunn Enzianaarten hei dra stoen, voilà, soudatt awer eng grouss Vilfalt do ass. An soen, iwwerall do, wou mer natierlech eng Vilfalt an de Pflanzen, an de Kraider hunn, an de Bestänn, sinn grad déi dréche Standorter natierlech fir eng ganz Rei Insekten och attraktiv. An dowéinst ass dëse Site och bekannt dofir, datt en eben eng relativ grouss Vilfalt un Insekten eben och huet. Ënner anerem hu mer och hei dee grousse Waarzenbeißer, also en Heesprénger, deen zimmlech seelen ass an deen hei awer och virkënn. Fir esou Bestänn ze erhalen, brauche mer eng extensiv. Bewirtschaftung an do si mer wierklech ganz frou, datt mer hei wierklech iwwer Joerzéngten, also vun Ufank un, kann ee soen, och mat dem Jean-Marie Schmit e lokale Bewirtschafter fonnt hunn, deen hei déi Gestioun also wierklech mat ganz vill Feingefill an Know-how iwwer d'Joeren entwéckelt huet. An ech mengen, de Site seet einfach a weist och haut, dokumentéiert sozunn, D'Qualitéit och vun där Aarbecht, déi hei iwwer Joeren am Fong gemaach ginn ass. Déi Rass Schof, déi hei steet, dat sënn hollännesch Heedsschof, Drenthe Heideschafe, kommen aus dem Süde vu Groningen. Si zeechnen sech doduerch aus, datt se ganz liicht lammen, wat fir eis e grousse Virdeel ass, well mir dat nieweberufflech alles maachen an, wat d'Ernärung ugeet, net allzevill kriddeleg sënn. Si sënn och ganz liicht, wat verursaacht, datt se keng Trëttschied hei maachen op deenen empfindleche Plazen. An se hunn e laangt Fell, mat deem se, wa se vun enger Fläch op déi aner ginn, vill Some kënne mat transportéieren an doduerjer hëllefen, déi Flächen ze diversifizéieren. Fir d'Schof ass dat heiten u sech en idealen Terrain, well et ass dréchen, et ass kallekhaltege Buedem. An et ass natierlech ganz aartenräich, ganz kraiderräich, sou datt se déi Zäit wou se hei sënn eng ganz diversifizéiert Nahrung zou sech huelen an et ass fir si ganz ganz flott hei och. Nieft der Protektioun an dem Erhalt vun den Dréchewisen op der Weimerich huet d'Fondatioun hei am Gebitt nach e weidere Projet lancéiert, Deen de Bestand vun enger bekannter hei heemescher Planzenaart stäerke soll. Am Kader vum Life Orches war also nach een Zil, Wakelter ze vermehren. Als Pionéierplanze sinn se mëttlerweil al ginn an d'Fruchtbarkeet vun deene Planzen hëlt of. A vue que dat d'Gestioun vun de Siten haut eng aner ass, kënne se sech net méi selwer regeneréieren. An de Wakelter ass souzesoen fir eis Landschaft hei Eigentlech déi eenzeg, den eenzegen Nolebam oder Nolestrauch, deen heimesch bei eis ass. Mär hunn am Kader vum Projet elo eng 4.000 Jongpflanze gezillt aus Som. An do hu mer de leschte Wanter zum Beispill hei jeeweils op zwou Plazen ëmmer 200 Pflanzen ausbruet, fir dann an den nächste Joeren, soll hei eben eng Populatioun opgebaut ginn. Entdeckt kann d'Gebitt ronderëm der Weimerecht iwwert verschidde Wanderweeër, wéi zum Beispill de Päiperlekswee, deen och Deel vum Naturwanderwee J1 ass a säi Startpunkt beim Sportszenter zu Jonglënster huet.